Heval fehîm niha şer helbet kurdan çiqas eleqedar dike, ev bandorekê çawa wê li kurdan bike, yanî di pêşerojê de di dîzayna Rojhilata Navîn de ev şerê Îsraîlê tu bê ber ku de here? Bi rastî Yanî hinkî bandora wê li ser siyaseta Tirkiyeyê de. Na na bi yek dîmenekî meriv dikare bandorayî bêje. Ew jî dîmena roja vekirina parlamentoyê bû. Yanî eger tirsekî wan tune be, eger kurd bi rastî aktor nebe. Parlamentoya Tirkiyeyê dixestî? Tabî parlamentoya Tirkiyeyê de. Dewlet Bahçelî ez naxwazim gotinê giran bêjim ama çû ber Belingê dem partiyê me. Dem partiyê. Yanî ev ya tiştekî hêsan in ji bo wan. Heta êvarê çêrî me dikirin. Nuha jî wê ji nuha şûnde jî dîsa pêwîstiya wan hebe çêrî kurda bikin, çêrî siyaseta kurda bikin. Ama ew çûyîn bi me nîşan dide. Ya wiya jî ev çi vegirê didim. Niha di Neteweyên Yekbûyî de civînekî çêbû. Di wê civînê de Erdogan jî beşdar bû, Netanyahu jî beşdar bû. Erdogan zû reviya, em dizanin sedema wî çi ye. Çunk keça wî jî, kurê wî jî ji ber ku bertîl dabûn şaredarê New Yorkê, ji ber wê yekê ew jî derketibû holê û gelek Dest çiyê rayedarên Tirk û karsazên Tirk jî bertîl da bi wan. Ev ya li Amerîkayê derket. Serokê CHP'ê jî diparast tabi wê. Ew jî parast tabi ew jî tiştekî acîl. Ser wê yekê zû ji wir re viya ma te. Ew jî bira bê bîra me Netanyahu gava derket ew jî weka Erdogan xerîte der girt destê xwe. Erdogan jî demekî ji bo Rojavayê Kurdistanê bi xerîteyan derketibû. Netanyahu di wê xerîtayê de behsa peymana Îbrahîmî jî kir. Peymana Îbrahîmî Bi Urdun û Emarat û Îsraîl re hatiye morkirin. Navbêna her sê welatan de bi rengekî ewlehiya em bêjin Îsraîlê diparêze û her wiha tabî ew erebên ku bi rastî dikarin bi Îsraîl re tev bigerin. Dûr e tabî ev ya berfirehtir jî bû bi aliyê hin aliyên din ve. Behsa wê peymanê kir, got, Sedsala bîst û yekemîn di Rojhilata Navîn de dîzaynekî nû heye û di wir de jî Bi rengekê bi berfirehbûna kurdan ve ew ya jî qal kir. Yanî got ew erebên ku em bi hev re tev digerin û ew kurdên Rojhilata Navîn û em, em dikarin dîzaynekî nû li Rojhilata Navîn ji bo ewlehiya tabî ji bo ewlehiya hemû gelan pêk bînin. Dûr de gava vî qesta anî ziman Agir bi wan ket, agir bi Erdogan ket, agir bi Bahçeli ket. Qesta min ji Netanyahu ne ew e ku wê bibe dostê Kurdan. Yan jî wê bibe dostê şervanên Kurda, gerîlayên Kurda, bi wan re li hember dewleta Tirk tiştê ku wisa ne. Ew berjewendî ne. Siyaseta dewletan siyaseta berjewendiyê ye. Û dûr de jî li Rojhilata Navîn dixwaze bi rengekî Hin aliyên Kurdan jî bigre ba xwe lê feqet di wir de em dizanin ku ew çi jî bifikirin ya rastîn ew e ku Kurd êdî aktör in. Madem Kurd aktör in ji vî şerî jî Kurd dikarin îstîfade bikin. Ev şer eger berfirehtir bibe berê xwe bide Îranê, berê xwe bide aliyên din ve Di navbera Ji xwe ber dewletan bi de Îran û û Iraqê ve fire bûye. Iraq û Wê Îran û derîte rojane Sûriyê ve lêt. berfirehtir bibe, Me. wê ji wir Kurd derkevine holê. Qet em bîr nekin, şerê Kendavê gava sala nod û yek dest pê kir, Kurd ji wir derketin pêş. Û Kurdên Başûrê Kurdistanê jî em dikarin bêjin wekî Kurdên nuha ji alî şervanî ve, ji alî çekdarî ve, ji alî siyasî ve di qada navnetewî û di qada Kurdistanê de hinde xurt nebûn lê feqet ji rewş îstîfade kirin bi rengekî li wir statuyekî çêbû. Aloziya li Sûriye dest pê kir, kesek Kurd bi hesab nedikir Kurd ji wir bi hêz derketin. Niha statuyekî Kurda ya de facto li wir heye û eger ev alozî li Rojhilata Navîn berfirehtir bibe Divê em bizanibin ku ji vê aloziyê wê kurd bikaribin sûd bigrin. Çima? Bêguman, çima vê tişta çê bi kurd birêxistinî ne? Hêza kurda hê. Tu çi bikî jî nekî jî nuha li Rojhilata Navîn sed, sed û pêncî hezar çekdarên kurda heye û hemû şervanên kurda jî Di rewşa herî zor de şervantî kirine. Yanî wek em bêjin hêzên nîzamî ya dewletan jî nin. Ku yanî dewleta hinde mezin Amerîka û gelek welatên din bi hev re koalîsyon dijî DAIŞ'ê danîbûn. Lê bê Kurdan ne dikarîbûn li wir tiştek bikin. Li dijî DAIŞ'ê xwe îspat kir ji xwe. Hem li Rojava hem li Başûrê Kurdistanê. Yanî ew bi. Qehremaniya jinên Kurd qet ji hişê cîhanê çi car dernakeve. Çi car dernakeve. Îja ev ya jî diyar e ku wê destkeftiyên Kurda berfirehtir bike. Wê bi rengekî Kurd encama têkoşîna xwe bigirin. Ê ku Dijminên Kurda ditirsînî ji ev yeke. Ê ku Sûriye û Îran, Iraq û Tirkiye dîsa carekî din xistiye nav hewldanê û wan bi rengekî tînin ba hev, ev tirsa ye. Ama di vir de tiştek heye. Tirkiye dikare ji vê pêvajoyê sûd bigire û derkeve. Ew jî bi rastî destgirtina Kurda ye û riya wî jî aşkere ye. Yanî tena serê xwe em bêjin bi destgirtina dem partiyê nabe. Bêguman rola dem partiyê jî di vê pêvajoyê de wê hebe. Lê rola esasî jî Îmralî ye bi birêz Ocalan re hev dîtin e. Eger bi rastî jî rê vekin dikarin şerê Rojhilata Navîn bikin pêvajoya aştiya Rojhilata Navîn. Ew jî bira gotina dawî be.